Weng wer gospel ba. Wer ma wan awero pe nyi wer weng tye gospel. Pol kare dong dye wer mogo dong mere gitamo ni ka dong giketo nying Lubanga iye nyo giketo nying Yecu ci dong giwaco aa eni dong wer wer wer pa Lubanga ee eni man dong wer pa Lubanga dong wer pa murokole nyo wer pa protestan nyo wer pa cilam aa eni nyo dong wer pa katolic.

ni an awero weg gospel, ento nongo gin atimo pat. Watye ki citail pa dano ma waniango ni dano camo i te gin moni, imito icam kenyo ento kun nongo gin itimo pat, ityeko cabbe ki ryek, ipye kuman. Nongo bene pe wa Lakricito, pe wa Lakricitayo, ento nongo myero iwaci ni wer ma en ewero tye wer lega, en ecako bedo nining? icako bedo nining? In myero ibed dano ma ilarre nyo dano ma ingeyo Lubanga, dano ma nyo tye in itye Laprotestant nyo itye Katolic ma icungo iye matek i eno-ni iromo wero wer ma giwaci in itye in dano ma itye ka wero gospol ada. Example-le calo Yankee, Yankee obedo dano ma olarre ma en ngeyo Lubanga Aya me aryo, ngat ma nongo myero ki wor dok ki wor i wer me gospel, gospel, ngat ma nongo ki wor i acoli kany me wero wer gospel maber adada ma an angeyo ni kom wer lega wer pa Lubanga ma an anongo gudo bene wa i cwinya en aye Cosmas ma owero bedo agonya Cosmas. Aya, a ki kenyo, bin i kom ngat ma ower wer ma ka onongo pe oto ma angeyo ni gospole bedo i kom gospole kong aye pasta Okidi yona leng yona yona leng yoni leng. Cwiny dano gin ma tye iye, ngat angeyo pe, cwiny dano mwong ma tye iye, Lubanga kene aye ma ngeyo, kine mukene en mikwo kwede ni. Jo ma wiro gospel gitye, ento i kit pa dano ki kit me yweka oweko wan watye ka woro wa dano ma cito wa i tyet. Dano ma bene i cing cabit donyo i ot lega pien ni en iyenyo ka cam ma itye ka cam kenyu. En aye myero en ngo idony mere i ot lega pien en icamo kenyu ci iwinyo dange ki nying Lubanga wene ni aa eni wer lega aa eni wer lega ento ka iwaco ni kikwed kori ngo ma in itimo ci onongo ni jo ma tye ka wero wer lega wer pa Lubanga kinok. Mi loko lok ada ki nok. Pi ni wer weng ka gilwongo i nying Lubanga, en ni dong wer pa Lubanga. Pi ni wer weng ka dong gilwongo i nying Yecu dong ni wer pa Lubanga. Kolo ba. Ti wer mukene ma wan awinyo mere ki itwa, ci wawaye eni man opono apona. Ento gire dano ki cen ki wa a ngato owero wer lega, owero gospel. Watye ki wer lega ma giwero ma in ingeyo bene ni ngat cani ba, cwinye leng, maro dano, konyo dano dok tye ocung i liye mucung lirit en i ada ba wene ka in itye ka winyo ne bene donyo i cwinyi watye ki dano mogo Luwer mogo tye ma giwero wer gospel maber. Ento luwer mogo tye ma wan aworogi ento gin ma gitimo dok pat. Ma giwero gospel bene ba. Werne bene mukene in imyelo woko ni en wer lega. Imyelo ni wer lega ento gin ma gitimo, gin ma gitimo pe rwatte. Wucak lyobo kwowu. Ka in idonyo i wer me gospel, bed dano ma ilarre. Bedo calo nino moni Zing Zang, Lobo-ni in keni pe ibiromo ye, in keni pe ibiromo ti ting ting ti. Zing Zang opye i wi citec owero wer lega ei lobo-ni in keni pe ibiromo ye e e e e. Aya, wer otumuko weng maber.

Eni alwongo nying pe marac eni balo balo gospel gospel ka iwero bed dano ma icung wa i Lubanga bed dano ma icito atir ma tyeni pe bedo ka take ka take ka take eni tyen lokke ni myero jo ma loyo lok kom gospel luwer gospel gibed piny gicak neno in ma ibino ka wero wer gospel-li. In tammi tye ningo? Mitini tye kun Lubanga ada ka ebin apono? Wunen wer mogo, tye wer moni kenyo awobi moni owero mere i citayel pa bulu ni nyi bene owero wer pa ngo? Nyi owero gospol wacak gwokke ki balo i nying Lubanga ogwokke gwokke mo bedo ka bwolo jo ma tye cen ka calo wan mere ma walak i kin piny eni pe ibwolowa. ento obedo ka bwolo jo ma tye cen, ki dong bedo ka bwolo Lubanga, pien Lubanga neno ni tye ka bwolo lutinone, en gire ngeyo jami wa weng, ngeyo jami moko weng, neno ni tye ka bwolo lutinone, nine ka oromo mera ki lamera, lutino anyira ka iwero wer gospel cikke maber.